Obdu d-direttivi. U kemm jista' jkun. Oqogħdu ġewwa.
Kemm jista' jkun noqogħdu ġewwa ħalli nikkontrollaw il-virus tal-COVID-19.
Insellmilkom u nilqagħkom fi Triq Sant'Agata fir-Rabat. U jien qiegħed hawnhekk fi Triq San Luqa, dik it-triq it-twila ta' quddiem l-Isptar l-antik, l-Isptar San Luqa. F'Malta hawn diversi toroq iddedikati lil Sant'Agata. Fosthom di li qiegħed fiha jien fir-Rabat, hemm oħra f'Tas-Sliema u oħra fiż-Żejtun. Hawn diversi knejjes u kappelli, hawn dawn il-katakombi u anke teatru hemm. Apparti din it-triq hemm oħra bħalha l-Mellieħa. U hemm oħra ż-Żurrieq, dan apparti. Id-diversi kappelli u knejjes li huma wkoll iddedikati lil San Luqa Għandu raħal ukoll Ħal Luqa u qabel kellu dan l-isptar ta' warajja li huwa l-Isptar San Luqa. Jingħad illi Sant'Agata kienet Malta meta ħarbet mill-persekuzzjoni li kienet għaddejja minnha fi Sqallija. Hi kienet għexet fil-kripta tar-Rabat u tgħidx kemm talbet għal Malta. Tajjeb li ngħidu wkoll illi hija meqjusa il-patruna ta' Malta. Issa, mbagħad għandek il-San Luqa, illi dak kien qiegħed ma' San Pawl meta ġew bil-ġifen hawn Malta. Issa din iċċelebrawha darba fis-sena fl-għaxra ta' Frar. Issa, dawn iż-żewġ qaddisin huma ukoll il-patruni tal-infermiera u tat-tobba. Illi bħalissa, kif tafu intom, kif jaf kulħadd, għaddejjin qatiegħ bit-taqtigħa tagħhom kontra l-Covid 19. U ħa nkunu qed niltaqgħu ma' xi wħud minn dawn il-ħafna ħaddiema illi qed jiġġieldu għalina, l-eroj ta' bħalissa.

Naħdem bħala midwife. Jiena Luke Zammit, tabib tal-emerġenza. Jiena Nigel Attard, naħdem bħala senior ECG technician ġewwa l-Isptar Mater Dei. Jiena Mariana Jukes Attard, studenta fit-tieni sena tal-università biex nilħaq infermiera. Jiena William, infermier.
Jiena Alexia Tabone u naħdem bħala nurse. Jiena Norbert. Jiena Lucien. Jiena Rachel. Jiena Francis.

Obdu d-direttivi u kemm jista' jkun oqogħdu ġewwa. Obdu d-direttivi u kemm jista' jkun oqogħdu ġewwa.
Obdu d-direttivi.
Aħna mmorru x-xogħol kuljum għalikom. Intom kull ma tridu tagħmlu huwa li tibqgħu ġewwa biex tgħinu lilna. Please obdu d-direzzjonijiet li għandna mill-awtoritajiet. U tgħoddu ġewwa.
Stay safe, stay in. Obdu d-direttivi.
Oqogħdu ġewwa, toħorġux. Obdu d-direttivi u kemm jista' jkun oqogħdu ġewwa. Obdu d-direttivi kemm jista' jkun u oqogħdu ġewwa.
U minn qalbna lilkom u l dawk kollha li qegħdin jaħdmu magħkom spalla ma' spalla nixtiequ minn qalbna ngħidulkom grazzi.
U f'isem il-Maltin u l-Għawdxin kollha nwegħdukom illi ħa nitolbu lill-qaddisin protetturi tagħkom San Luqa u Sant'Agata biex ikunu magħkom f'kull mument. Grazzi.